Aye, aye tata mbuya ore bono, endugu. Inche, endugu inche, akai. Aye omwana oyo, omaete ebinto binde mbire mobwenerete kwamanya. Ase inche omaete aye ne brother yane, akai, aye no omwana one, iso nere momura omuya. Obe, omanyeti ng'a inyorete ra. Aye, aye, aye, aye. Pole sana, pole sana. Ine, Eh. gati nakoboria. Ebo. Ekero okombori igo omaete ase nare okonyegeria obong'u bwane moyo igaa. Nimanyete bwachiire.
Yaya, obaete ebitebe bagocha bataba digital, ebi biatosaririe. Lakini bono twatigire abanto mbarare mogoto gochi, eh, chitaete goteba oning'o, nonye ere tarakwana ning'o, uncle, batebi aye ning'o korwa aria kobarigereretie. Aa, abategereri baria gose abaaria barigereretie gose baria bamongerete, oyo akorokwa papa, siko. Naende bwango iga nasoire ase esystem igoro ng'a papa siko digital line. Naende ekero tiga ndagoteba, Eh. amatuko nare make iga abasani bane bare US, Eh. abande bare Tanzania, abande bare Uganda, Nigeria, bandigia sana. Nagenda elikizo but it's a commercial, a commercial leave. Na tari ng'a mbosa igo, it's a commercial deal. Eibwete. Meaning, meaning, Eh. ebinto nasetiri bire ime, Mm. ekero ngagocha gosokia ekemo, bibere, nabo bikori- bikoirwa muda, bitachukua muda. Koratiga papa siko igo konya ne ebinto ochiete ok- igo konya ne ebinto okwa- oaregete. Enatebe ase egesongo, commercial leave. Gekwana ase ekegusii, abagusii baimanye naki inki gwakwana. Omanyete abande abarese goka iga. Abanto abange bamanyete naki inki tokwenda twabugia chingera ase eshoo ng'a ine ee ekiang'o nyang'ono kiang'o rito ri live. Nari abanto bamanyete naki ng'a bono siko nari are live. Ee bono.
Ng'a siko nari are in business. Bono nachete nkaratiga amang'ana ya okoenda estage. Nkagenda elifu yane nkoiroka commercial. live meaning igo omotimoko o kibiashara Eh. buna bono nasete omotimoko o kibiashara Mm. ngasoa korigia enchera ndanyore estudio Mm. ndakore amang'ana nyomba ekero togocha goika nonye na ekero togosa- gosokia ebinto gose na ebikwenda ase etv Mm. tari ng'a ebikwera ng'a bono karati iga toche torarosie Mm. bigosoka bigosoka rioka Rioka, rioka continuous. bigocha. that's why aye omwana oyo one that's why ngosigete na egento eke Kia this TV.
This TV.
Ase egento ng'anchete mono tari gatiga, Eh. ng'anchete erieta eri TV. TV eri. TV eri. Meaning ng'a tosa kobwata ebinto ebi bire eprogramu na echi nachagete nasoa commercial div ngasoa gokora bire ase efactory yane ime, Eh. gose amaktaba ane. Eh, bono. Rigosoa gosoka ase eTV bono, Bire ase eskrini rioka. Yaani bikororokana.
Bono tiga ndakoborie Ruoth.
Bono mwara nkwake tiki aragutya mbwe.
Naende nonye nduseti okwetera aye nkoibera. Bono ekero ogokoibera omaete iga omwana buna omonto ore omong'aini. Abanto mboro batake gokorigia ekorwa aria, nte tobatebie enamba yao, omonto nabo atake gokorigia maybe atete maybe your support ase gosupport ase gogokwanera. Tebanga enamba yao. Gari bakorigereti. Basi abasani bane before ntarabatebie enamba Mm. egento nkero natiga mono nabatebirie mba- mbakunie ase nini Eya bono. konye buna naende commercial leave ebinto mbire narosirio ebinde biabere chi documentary Mm. bire ebiya egasi buna bono ntobwate ebinto biaito bia ekegusii biasirire ebitabu biria biarenge TKK tware gosoma baba ogato mbiyo Eya bono. ebinto na ebinge twagete gosira mbuya tobitware ase esito buna bono amaterano aro ya egekoro. Inche koboria omonto na aye o diaspora gaki iga baba, nomanyete ogotera koria omogusii are kogokera mono pi, ekero riria ense ere era, e- ege mang'ana buna ayio, buna bono ntobwate amatera, ntobwate chisimbore, arabu ntobwate emeino. naende ntobwate amatera ande ye chinyangi ye ekegusii. Bono koyesepareti naki, oyo ne esimba ore, eye ne egwari ase ong'e, eke ngentogete, eye nere egasi ng'ende tokora, naende omwana oyo aya akomanyete goika ebia Ndiiz TV naki ang'o bia bia digital, entagete ntoche toikaranse naye ngotebie buna orakore ko manage ebinto mbwate na ebi, nkorusungu starter, mpaka ekero ngocha gotera ng'a omwana oyo noyo oo. Oyo noyo, oyo nomwana oo noyo, noyo oo. Ebi bionsi ninkorete. Nte torakunire abananchi baramanye oyo nsi koteneine ake igo. Enamba. Ah, ah, nte torakunie agastansa kande iga, otere iga aria, omanye koba enamba. Monto onde bwensi otagete eh, siko komorigi, personal, enamba yao nkonyerie iko are, Naende nkonyekwana are, nkonyerika ande iga abwo, naende oo nkonyekwana are iga abwo. But nabwo orabatererie ake igo, baramanye osiko oteneine, Bas. tari mofano osiko. Bono, bono ntagete korachaka iga. Eh, Aye omonyene ekere ngoansa gotera, eh. nomanyete goteba?
Reka nteme.
Aya, basi ntebie ntero nkero kobwanchete ngoteria otebe. Inche are ekero nagokina, ango yane nagakororire korwa kare.

Bonsi pi, mbanchete ogotara okwo, nabwo orabankurere ang'e kenyoro. Bono ase eng'encho tobwati instrument, Eh. ntagete aye obe instrument. Eh, bono. Ne instrument bono o- o- o- ogocha iga, Eh. oine aye bono, korangwa igo, one, two, three. Isaac Nyang'ono Nyabende, ekorwa abwo machoge, iga aria omochie onyagenke, eh, iga aria omochie onyagenke. Hey. Okoiborwa kwaye nyang'ono emwaka ishirini na saba iga aria omochie o Nyagenke.
Ai, ai, ai, ai.
Abaibori baye nyang'ono yabende bundabu na mama omwabo ndabera bamura bamwabo oino tinioni nonduso eh. Ai, ai. oino tinioni nonduso akokugorosa iga

nkuring'ana na tabia yako. Yeah. So Nyang'ono worked so hard akagora oborimo gochia aria amagencho agakora ebinto ebi kong'wa agasomba abari chichae agakora egasi bam- babarabanika moto na abarimu eh bono he did a lot of work omwaka oria Wow. na ebiombe mbire barenge kong'u so omwaka oria nabakineti abana buya naki kiara esani yaye ekaba engiya. Eh. Bono egento kende gekare aaria ase esiteri nagoteba, egento nkere ngosaba ning'o, abanto baito tiga ribero, tiga rirebero nende amo, naende namanya korire ase stress, banto baito tiga ogocha aye oyomwabo, banto baito renda igoro y'abage abageni, naende omogengere okia egento ekio nagoetera iga, omogenge gachire bwoo gachire iga ng'a bono omanyete omanyete nyarebe buna agoteba, omanyete nyarebe buna antebetie, ogoteba okoratuma nonye na amabere bosa. Aye mwana ori munyoko arete amabere, egera akwane amang'ana onsi, igure echaye yare ki? Oo, naki gwatete? Kagokoora. Ee bono. Kere nyama egonya gotioka aye resire bionsi biakorire aragere omobori Eh, naki nere eh. nagotomete egento eki. Arokane.
Nogotebia ocha kong'eresa ebinto ebi. Buna bono orarindwe ri- ritoke, Eh. ande nkwanya koriria, nkwanya koigwa obwansu bwaye, noigwe bobe. Ah, tinkoigwa bobe, ekiagera Ekiatorimaeti bwansu bwaye. timaeti bwansu bwaye. So omogenki kagocha mosambera enyama arokosie pi, omotebi naki, ika buya. Tokaba. Abanto babito oyo nigo akoigwa ba- babasungusia, yaani babasiko abanyene baria bakombosti sungusia nyene, Sungusia founders. sungusia founders. Eh, abanto baminto ntagete abatebi ing'ana eyemo pi, naende nabo aranyare gatagete kende atagete korwa ase more, Isiko, chifani chi'abanto abakwanete sana, ntagete obatebi nki oraganekerwe ase bare, because nimaete nkobaare obi nko nkocha kobaara ebinto nkobaore ebinto gete ebikong'u sana. Nki oraganekerwe ase abanto baria? Ah, abasani bane, fans bane bare ng'umbu, bare chinse mbari mbari, ngocha tore twaumerana ase esimi. But you see bono ebinto binsumbwete ebinto echi nimbwate abana bakomina na barabwo esukuru kiasi Ribachete. bono ekero bakomina ase nare ngosunywa gosuka step gete Eh. buna bono nintakeire gotwara estudio Estudio. erecording studio Eh. Ebwate ase ebitabo ikobuigwa, ebwate na estudio ekorekodi na digital. So that amang'ana aya mbwate gose kane enyau tore make. Ekiagera enchera eye tokorekodi kwarende emiaka mbuya ni nindekodie estudio, binya kobera oo ninya gosira abanto bato bakonya gosokia ekenyi, bakonya gosokia ekenyi, kogenda kogenda kogenda. Buna bono natagete estudio abanto baria baremo inche ninde kepu gotera chiruga ang'e ikomi na isano.

Egento egekonyo egekuria bono gwaterete egekuri igo gwaterete egekuri gionsi ninge maete Eh. muraa Nyasaye ana nagosigete.
abagaka baika aye gonsi mbuya gari Eh. eriogo riobohangi eriogo riobohangi eriogo riobohangi Ah. eriogo riobohangi Ee, taigwa Taigwa.

Eye neya Bono ise. kangetakeire gochia igoro, gochia igoro, Ah, gochia nekende, igoro. nekende. Ere ngogota Eh. bang'ana ayio Ba- ab'amayai. Bang'ere enamba yao.
Enamba yane eh, tiga ntige koyerwa rero. Atwire nyorwa.
Tiga ntige Next koyerwa ocho nyorwa. rero. Nimbwate esababu gete, Eh. eh, alafu Lakini mambia ende, inche Okay, nkerabe monto ekimo one na ogoata emiano. riswali nabo okorika ecomment inse abwo, sike moreta anyesome. Number two, Mm.
bono iga, Mm. omonto otagete konyora, Mm. tiga agotumie konyora, Mm. ekero nari ebinto biane bire in process. Moria montegererete, ekero motagete korigia antivirus, yaani baba siko, soa iga abwo ase elink eywo, inbox iga abwo, ndikera emessage.

Sikogocha omonto naro bwe camera ari timeti nkaye yande gochia. Inchwe orabwate papa osikoga. Oyo nere gitano oyo nere omuse. Ah buya sana.
Eh. Naki omogaka oenderete. Nde buya. Eh. Egasi egasi nende kwasa ngote Nyasaye agosini sana. Omomura oyo egasi akorire naende egasi agende togokora. Inee! Nyasae agoagete amaguta? Taibo?
Eki- Ekieni eke, kemire kaku buya.
Eh?
Yaya oyo nsiko, omwando. Mbuya mono, mbuya mono. Rero nabuga ndatarera papa siko, ndoche noo are, twaumera nomusa omwabo, noumere siko omonyene. In fact, ngochi korosia are YouTube channel yaye, naende nabo akonyerorera ekorokwa, Papasiko Digital Line. Bwango iga, nao chingoma chiagocha gochaka komorigia, totigane abanto abaibi. Abaibi baramoibere chingoma ntomanyete babegete chichaneli chiabo, nache igoro y'echaneli yaye bwango iga egokwa Papasiko Digital Lines. Lines. Chingoma chiaye nogocha gochinyora nse abwo. Lakini koratake amang'ana abere atato onye gotete komoikera, nabo okong'inbox erinde omonyore. Mbuya mono, genda kowatch ase NDC TV, nao tore amo. Pamoja!